Machiegni e lipot mar wuoth mar Baba Mona ne oganda goeki mane owuok buore Nairobi kaendi tarik apar kod abiriyo sa madirom abiriyo e wang'e. Oganda chokore buore Nairobi kendo bende oganda wuok tunge mag piny buore Nairobi kaendi. Gichokore gi simbe kendo bende Osiepegi goyo sime ka gipenjo ni usechopo kanye. Sa molo aboro e wang'e, atamalo madirom prochiko kod abich mag oganda mane dhi e wuoth ne oseyudo kosechopo buore Nairobi. Geche molo matindo kod madongo, bases ariyo mago eki duto mane ochwale omendago eki madirom siling' aluf adek kuom ng'ato ka ng'ato. Alego Bebe mane ochung' ne weche mag wuoth ng'iyo kanyo endi rejista mag nying oganda mago eki mane ochulo pesa kendo wacho ni ji ochak donjo e nyamburko sa en aboro kod dakika apar nyamburko donjo ka moko mag gin ji giwegi e kido mopogore opogore koting'o koda ka mago eki mating'o ji ang'wen Moko ne ting'o ji auchiel, ka moko ne ting'o ji abiriyo, koweyo bases ariyo duto madongo. Geche duto ne gin apar kanyo endi manowuok buore Nairobi. Sa romo aboro kod dakika pradek. Oganda lemo e geche mopogore opogore kendo wachako ng'wech marwa kochomo piny Awasi kamano wadhi timo e kanyo endi nyasi mogik mar kowo Baba Mona. Ji wer ka jomoko nigi mirima mager mokalo ka giparo mago eki mane giyudo kuom puonj mar mosedhi e yueyo oselo Kevin. Jomoko bende goyo mbaka e kindgi, gimedo ng'iyo kendo girango mago eki ma oselo noweyo chien. Waringo mos kendo nyamburko kalore e kalo nyawadgi ka moko telo. Jomoko ringo e ng'weyno endi mowinjore ka jomoko ringo e ng'weyno endi mapiny. Sa romo kanyo endi apar kod achiel wadonjo e piny Nakuru ka oganda moko bende pod medo ywago mosedhi e yweyo oselu kuom mbakage moko mane ogoyo kane oyawo live no endi mar TikTok. Wadonjo e piny Nakuru kendo wakawo kanyo endi yweyo mokwongo nyaka ne wawuog buore Nairobi. Jomoko yudo gima gichamo kendo oganda moko poko tong', moko bende madho chai. Ji ochokore adek adek gigoyo mbaka kaka bende gidhi wuotho e ng'wejno endi ma bende ochomo piny Awasi. Wakawo kanye dakika pradek kende nyaka wadonje piny Nakuru. Bang'e to ng'wech chako chakore. Waringo ng'weno endi mondo walaw sa wadonj e wang' sa kapok bende ogandago eki maluongore ni familia owuok kochomo kar kano ringruok mabende nwadhiye piny Kisumo. Ng'wech ringore kendo jomoko ol, jomoko chamo nindo e gari matamre kod nono nyaka omolo saa abich mar okinyi, kama bende wadonjo e piny Muoroni, piny motimo niang'. Jomoko donjo e pinyno endi kata e kaunti ma Kisumo e tielo mokwongo. Obila ma bende noneno gechewa ne oyango malong'o ni oganda gi eki ne dhi kanyo endi e wechego eki mag liel. Brek mokwongo nwagoyo kanyo endi bende e boma maduong' ma Londiani kama oganda nowuoko kar rombgi ka bende gi ochieng' ma bende noyudo kata noriko osewuok. Oganda wuoko kendo gigo picha kaachiel kotelne gi jotendwa Alego Bebe kaachiel bende gi Mtumba Man. Oganda ng'adore paro kendo giwacho ni gibiro moko misoma kamane bende ne oyudie ajali mare ma koch mar wang' apaya Oselu Kevin ma bende ong'ere gi nying mar Baba Mona. Wakawo kanya dakika manok ahinya kendo bende wawuok ka wachako wachomo wengego eki ma Awasi. Oganda ne okalo kama ne giyude masira makoch mar wang' apaya ma bende ne ok gitimie nyasi mane gisingo ka gin e piny Londiani. Sa en abich kod dakika prang'wen kod abich wachopo e piny kanyo endi Awasi. Oganda mane ni oyudo timo ohelni mopogore opogore nochungo elni mondo gine ni to gin jomage modonjo e piny Awasi kaendi. Wira ne wadonjo kanyo gi koko gi mor mokalo kata bende gi ywak motimo nduoko. Ne gihum nono ni to kare ng'a gini modonjo to ne giduogo gifwenyo ni magi eki gin timno endi mar Nairobi mane obiro kowo Selo Kevin e kar yueyo mare mogik tarik apar gaboro motelo ne golo ringre mare tarik apar kod abiriyo. Waromo kod bende apuoyo bigi ma bende ng'isowa ni eh, familia pok owuok mondo chom mochwari. wan kaka tim Nairobi wakawo thuolo mar yweyo dakika par kende kaeto bende wachako ng'wech marwa kochomo piny Kisumo motelo ne golo ringre mosedhi e yweyo Kevin koda ka nyare Mona gi nyamin mare Koni. Wachako ng'wech saa auchiel e wang'e kawuok e piny Awasi ka wachomo kanyo endi piny Kisumo. Wadonjo piny Ahero, oganda ochung' e bath kata ochung' e gengni mar apaya ging'iyo to ne gin geche mag gieki magoyo kaendi oporo kochomo piny e Kisumo. Kata kamano ne wadhi mos ka waywak gi ywak mar mirima nikech noywago osiepwa. Wadonjo e piny Kisumo kendo wayudo koganda obedo e kicha ka gidwuro ni samoro magieki gin timno endi mar ng'anyo mabende noluonge kod Azimio la Umoja e diere noendi. Wachomo dierwa matir kendo irwakowa gi tim Kisumu kotelnegi gi koda Padi Bigi koda ka iluongo ni Don Gray. Don Gray rwakowa kanyo endi kendo onyisowa ni tielo mokwongo wabiro dhi chomo nyaka Dunga Beach kama wabiro dhi kawoe lunch kata migago marwa mokwongo nyaka wadonj kanyo endi e piny Kisumu. Don Gray telonwa kendo wachomo Dunga kata bende e dho wathno endi mar Dunga kama iwang'e rech matamre kod nono. Kanyo endi wadhi wachopie kar eh, sa abiriyo mar odiochieng' kendo oganda wuok ka gijony matamre gi nono ka giwacho ni oromo koro to bende giyudie chiemo mar migago mar ringruok. Kata kamano, oganda pogore paro ka jomoko wacho ni ok ne gibiro nyasi no endi mar chiemo, to oganda moko to ramo moumo gi piny. Nyaka gicham achama mogo kapok gichopo wechego eki mag liel. Kuom pogruok mar paro, oganda moko chiemo to moko chung' ka ng'iyo. Kata kamano, chiemogo duto ne ochule nengono endi mar siling' mia abich kane ochamo rech achiel ji ariyo. Mano ne oduogo nyuolo paro mopogore opogore, to kata kamano ne ok waketo maino magwa e weche ma kamago. Wera ne wadhi e wechego eki mag liel. Auka Junior Nyangile noendi mar Luo TikTokers, Molo Odunga kendo bende medo jiwo oganda Luo mondo wabed gi kwe e kindwa ka wachomo eh, kanyo endi e kar kano ringre no endi ma bende Star Mortuary kama ne ringre mosedhi yweyo Oselu ne nitie wawuok waduto gi gechewa ka wachomo pinyno endi kata bende e mochari no endi ma bende ne ni mabor kodwa matin wayudo ka polise ogeng'o yo ma bende ochomo state house kane gigalo ni wan jong'anyo ma bende ne ng'anyo e diereno endi. Kata kamano, ne ok wachandore kodgi, ne wakawo eh, ndara machielo ma ne terowa e kar kano ringre no endi. Ka wachopo dir boma maduong' ma Kisumo, wayudo ka ng'anyo dhi nyime kendo bende oganda owuok oko kar romgi mondo gikwed sirikal manie loch. To kata kamano, wan ne ok wadonjo e igi nikech ne wan gi chich mokalo ni ka gidek monjowa ma gikethnwa nyimburko ma ne wan godo gie kindeno omiyo ne wakawo ndara machielo mondo bende waep godo ng'anyo mar tipo ma ne timore e dir boma maduong' ma kisumo Waringo atua moko matin dakika madirom apar kamaendi to wadonjo e muchwari kama wayudo koganda ng'eny matamore gi nono. Timno endi ma Kisumo noyuoro ogandago eki ma gweng' noyuoro familia bende ne ni kanyo koda ka kanisa mar Legion Mariam. wamosore kendo bende oganda rwako tim Nairobi gi bases ariyo gi gechego eki matindo mar ji giwegi mathoth ahinya kendo bende irwakowa kanyo endi ka wachomo laini manoyudo kabor ka gach okolo mar neno ringre Kevin Oselu. Jomoko ne ok oyudo kinde mar neno ringre ma kamano to oganda mane oyudo kinde ne ochwalo thuolo margi mar chwoyo wang'gi e ringre mo osenindo. itimo lamo mogik koda ka eh, kanisano endi mar Legion Maria e kar kano ringre masta mochwari e piny eh, Kisumo. Kaeto bende ng'wech chakore kochomo eh, piny Awasi, iketo ringregi duto e garino endi mane ting'o ringre odiechieng'no katero e piny Awasi. Wuodhe duto owuok e piny Kisumo kong'ado Ahero kochomo Awasi. Kane wachopo e junction no endi mochomo Katito, oganda ne oyudo kong'wech marge piny kendo bende wuodhego eki mane nitiere kochomo e piny no endi mar Awasi ne oyudo kong'ukore wira bende gechego eki mane wan go ne okwako ndara ka oganda giyo kagoyo kanyo endi ywak kata bende giwacho ka bende giparo Baba Mona kuom wechego eki mabeyo mane osebedo kowacho kodgi ji goyo uwi kendo jomoko ywak karingo kanyo endi ka pikni ka jomoko ting'ore adek adek wi geche bende ne opong' gi firimbi koda ka oporo mane idwong'o gi e kindeno endi mang'iso luor mogik mikowne kodo baba mona Seche ochopo saa apar kod achiel gi nus kochomo saa apar gariyo wadonjo e piny Awasi kama bende oganda ne owuok oko kar rombgi mondo oneye gino ino pok ne gineno familia ma iko ji adek duto dichiel. Oganda ne oyiengore gi ngapaya kendo jomoko pi wang'gi ne wuok kaluwore gi mirima mager mane gin godo. Kata kamano waduto wang'eyo ni mano e yo. Ne wachomo piny awasi, wakawo kanyo endi yo mokwongo e badwa kor acham, kendo bende waridore piny mos, ka garino endi mar maiti otelo to mamoko luwo. Oganda chopo e piny awasi e par wuon Babamona, kama bende iketo e ringrego eki duto ma bende nosedhi e yueyo. min mare ywak malich mokalo kaluwore ni pok ne oneno ma nyaka ne nyuole kendo bende jogo eki mane otene machiegni medo oyo chunye ka ng'ise ni kata kamano geno nitie bang'e oganda mane owuok kar rombgi mabende norwako lewnigo eki mang'iso luor mogik mane ondik mbelagi ni tek otek matin riti mtu asijaribu kuscroll bende ne owuok oko mondo oyweg baba mona kar rombgi moloyo to timni endi mar tiktok kata bende tiktok uh, family ji nigi mirima mager mokalo kendo king'iyo wang' oganda ibiro neno kanyo kuyo ma gin godo kotenore gi wachno endi mar tho mar kevin oselu iloro ringre kendo bende itere kar pap moro mane olosi e tok dalagi mondo oganda one gima chal kod mano endi. Ne one ringre margi nyaka sa ariyo mar otieno. Bang'e to ringrego eki nochwale par wuon mare kama notergi e od wuon mare owuon. Ne ginindo kanyo nyaka odiechieng'no endi mar tarik apar kod aboro chieng' tich abich mar juma morumo. Seche romo kendo bende kanisa mar Legion Maria medo lamo ne oganda. Kata kamano, mirima pod omako oganda goeki mane ni kanyo mager mokalo. Ji wuoyo kindgi kendo jomoko wacho ni mano wach malit matamre kod nono. Seche mag neno romo saa ang'wen e wang'e mar okinyi, program kata bende chenro mar liel chakore ka imiyo ji ok ndamo kondamo mondo olosie wechego eki mag liel ma kamano. Kane ochopo kinde mar oganda go eki mag TikTok, ne oluongo gaye kata nyangile mar TikTok kaendi e, moluor kanyo auka. Auka ne otelo ne oganda go eki mag TikTok kendo ne oluongo jogo eki man gi mbi mokalo mondo otimie neno kaluwore gi thono endi mar mosedhi e yueyo e Kevin. Ne gitimo neno kaluwore gi mane ging'eyo kuom e Kevin kendo bende oganda ne owuoyo kuome mogik nikech mano odiochieng' ma bende ne watimie nyasi mare mogik Kevin Oselu mong'ere gi nying mar Baba Mona. Oganda ne owuok oko kar rombgi, kendo bende ne gimedo wacho gi ilo gi chunygi, ka gimedo pare gi moko kuom bende kaka ne giloso kapod ne ongima, koting'o koda ka jogo eki mane ni kode machiegni, Evans Kenya, Mtumba Man, Nelly Noel, Atoti Nyarkoleta, Mali Safi, Becky Akinyi, e kind oganda mamoko. Ji tieko neno kendo bende iluongo oganda familia mar TikTok mondo odhi ong'ere e tok tent. Kendo bende familia kod kanisa dhi nyime kod timo neno. Oganda duto ne oloso koting'o koda kawuono mare mane ogolo mirima mager mokalo ma bende osebedo kokani e chunye. Jaode kata bende osiep mare ma chunye ema iye Nancy bende noloso. Min mono wuon bende noloso koda ka min mare owuoyo kuom wuode mosenindo. Giduto giwacho mane ging'eyo kuom wuodgi kendo bende gimedo keto kanyo endi singo maggi ni nowegi kanyo endi ma ok ogonegi kata oriti. Seche romo apar kod achiel kendo apar kod ariyo mar tarik apar kod aboro kama bende chieng' dok e ode ringre adek gindi ikawo mondo oter e kar kano kata bende kar yueyo margi mogik chutho kanisa mar legion maria kotenle koda papa ma bende nowuok e piny migori god kweru ne otelo ne iko ma kamano kar sa apar gariyo ma midhiambo kotimonegi misa mogik mondo kan ringre margi jomoko mirima mako kaketo kanyo endi mafua margi manyiso luor mogika. Oganda mar uh, Nairobi dong' kaendi ka nindo mondo chak safari margi mar dok bure Nairobi tarik apar kod ochiko. Mano e sigana mar wuoth mar mosedhi yueyo Kevin Oselu ma bende nong'ere gi nying mar Baba Mona kane owito ngimane tarik proga ang'wen dweno endi mar adek kar sa apar ma midhiambo Chieng'no endi kodhi dala e kidoni mar nyamburko moro mane oidho, bang'e to ngimane nolal nono apoya. Baba Mona, Kevin Oselu, medo nindo gi kwe kaachiel koda Baba Mona, Consolata koda ka nyaminu mane owito ngimane. Ne waheri, Nyasaye noheri moloyowa.